Llwybr Arfordir Cymru Llwybr arfordirol 870 milltir penodedig sy'n mynd o amgylch Cymru o'r ffin yn y gogledd i gas Gwent yn y de, yn cysylltu treftadaeth a thirwedd naturiol a syfrdanol y wlad. Daw ymwelwyr o bedwar fan y byd i'w gerdded, gan ddod â 84 miliwn o bunnoedd y flwyddyn i'r economi Cymraeg, ac yn helpu i gefnogi o gwmpas 1,000 o swyddi mewn ardaloedd trefol a gwledig. Mae'n cael effaith sylweddol ar iechyd a lles pobl, pinau mynd am dro sydyn, cael ychydig o awyr iach, neu fynd am heic lawn, mae gan y llwybr rywbeth i bawb pa bynnag ei gallu. Mae Llwybr Arfordir Cymru hefyd yn frand eiconig y gallech chi, fel busnes twristiaeth, ymgysylltu â fo. Mae'r pecyn cymorth yn adnodd ar-lein rhad ac am ddim sy'n dangos i chi sut gallai wneud hynny er mwyn cynyddu eich cwsmeriaid a chynhyrchu mwy o incwm. gan gynnwys cyngor y marchnata ac awgrymiadau, megis sut i ddatblygu syniadau hyrwyddol, defnyddio cylchlythyrau a chyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu datganiad i'r wasg, a gwella eich gwefan a chynnwys fideo, fe'i dyluniwyd i helpu eich ymdrechion marchnata heb ychwanegu at eich costau.
Gwenfair Owen dwi, dwi'n swyddog marchnata twristiaeth i Gyngor Sir Ceredigion. Mae'r llwybr arfordir Cymru dwi'n credu'n holl bwysig i ni yma'n lleol ac i Gymru. Mae'n gysyniad mor syml a mor effeithiol. Llwybr arfordir Cymru. Mae'n dweud y cwbl i ddweud y gwir, yn dydy? Mae'n ddiddorol i ddweud y gwir bod um, yr ymchwil sydd wedi wneud hyd yma, a cofiwch mae dim ond ers Ychydig flynyddoedd mae'r llwybr wedi bod yn agored o gwmpas Cymru um, a mae o eisoes wedi gwneud i farc. Mae'r ymchwil yn danos bod pobl yn dod yma am y tro cyntaf i Gymru, so mae o'n atyniad pwerus dros ben, a maen nhw hefyd yn dod yn ôl ar adegau gwahanol o'r flwyddyn, a mae hynny dwi'n credu yn helpu busnesio ni i oroesi yr adegau fwy um, wyllwm o'r flwyddyn falle. Mae'r toolkit yn rhad ac am ddim i ddechrau, um, a mae'n cynnig sawl peth. Mae yna syniadau am beth i wneud, um, llefydd i fynd yn lleol a thu hwnt. Mae o trwy'r toolkit sydd ar-lein a mynd i roi cyfle i fusnesion gysylltu â'i gilydd hefyd. Mae o'n blatfform gallith pawb i ddefnyddio i fynd i hybu hunan, diom ots pa fath o fusnes ydych chi, bod chi'n cyflenwi bwyd, llety, gweithgareddau, digwyddiadau. Um, os ydyn nhw ar neu yn agos i lwybr yr arfordir, gallwch chi gymryd mantais o lwybr yr arfordir. Mae toolkit Llwybr Arfordir Cymru, dwi'n credu, yn ddefnyddiol tu hwnt i fusnes ac i nina fel llywodraeth leol hefyd. Mae'n rhoi cyfle i ni gydweithio i ddechrau, Ar blatfform sydd yn rhyngwladol, yym ma' 'na ddeunyddia yna sy'n rhoid gwybodaeth a ma' 'na ymchwil hefyd so does dim rhaid i'r busnes yy fynd i chwilio am y wybodaeth yna mae o yno ar gael ar bwysedd botwm. Mae rhad ac am ddim hefyd dyna pam bod yym ma' Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi yn hyn er mwyn cefnogi busnesion ac i hybu Cymru. Mae o rhoi platfform rhyngwladol i fusnesion ac mae'n gyfle i beidio golli.